Dyma gyfnod cyffroes i bobl ifanc Cymru. Mae cwricwlwm newydd i Gymru ar y gweill fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o dri 16, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy'n newid. Mae'r cwricwlwm yn newid i helpu ein pobl ifanc i fod yn fwy hyblyg ac yn eu cymell i barhau i ddysgu sgiliau newydd wrth i fywyd a'r byd newid o'u cwmpas, yr union sgiliau y mae cyflogwyr yn dweud eu bod am weld.
Bydd pedwar diben yn ganolbwynt iddo a bydd y rhain wrth wraidd bywyd a gwaith ysgolion. Y nod yw cefnogi ein plant a phobl ifanc i fod yn. Ddysgwyr uchelgeisiol, galluog, yn barod i ddysgu drwy gydol eu hoes, ac sy'n gosod safonau uchel i'w hunain, mwynhau ymchwil a datrys problemau, dadansoddi a gwerthuso data, defnyddio technoleg digidol.
Cyfranwyr mentrus, creadigol, yn barod i chwarae rhan yn llawn mewn bywyd a gwaith. Ac sy'n meddwl yn greadigol, Manteisio ar gyfleoedd, arwain a chwarae rôl mewn tîm, mynegi syniadau ac emosiynau.
Unigolion iach, hyderus, yn barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau y gwerthfawr o gymdeithas, ac sy'n sefydlu gwerthoedd diogel, credoau ysbrydol a moesegol, deall lles meddyliol, corfforol ac emosiynol, goroesi heriau, byw bywyd yn annibynnol. ddinasyddion egwyddorol gwybodus yng Nghymru a'r byd, ac sy'n ymwneud â materion cyfoes, parchu anghenion a hawliau eraill, ymroi i gynaliadwyedd y blaned, ystyried canlyniadau eu gweithredoedd. Bydd y pedwar diben hefyd yn allweddol i drefniadau asesu newydd. Beth arall fydd ei newid? Caiff cymhwysedd digidol ei ychwanegu at y cwricwlwm. Ynghyd â llythrennedd a rhifedd, bydd yn sylfaen ar gyfer llwyddiant ym myd addysg ac mewn bywyd. Bydd y cwricwlwm newydd hefyd yn annog addysgu creadigol a chysylltiedig, wedi seilio ar chwe maes dysgu a phrofiad. Y celfyddydau mynegiannol, iechyd a lles, dyniaethau, Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Mathemateg a Rhifedd. Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Bydd yn eang, yn gytbwys, yn gynhwysol ac yn heriol, gan gynnig amrywiaeth o brofiadau a chyfleoedd. Mae wedi'i groesawu'n gyffredinol gan addysgwyr proffesiynol a rheini sydd â diddordeb yn nyfodol ein pobl ifanc. Beth nesaf? Mae ysgolion arloesi ar draws Cymru yn gweithio gyda rhanddeiliaid ac arbenigwyr addysg i ddatblygu'r cwricwlwm newydd, ac adnabod y gefnogaeth y bydd angen ar athrawon ac ymarferwyr i'w gyflwyno'n llwyddiannus. Yr uchelgais yw y bydd y cwricwlwm newydd ar gael erbyn tymor yr haf 2019 ac yn cael ei ddefnyddio o 2022. Y fframwaith cymhwysedd digidol oedd yr elfen gyntaf o'r cwricwlwm newydd i gael ei chyflwyno ym mis Medi 2016.
I ddysgu mwy am sut fydd y diwygiadau'r cwricwlwm yn effeithio arnoch chi, ewch i udreiflyg.llyw.cymru blaenslaes Cwricwlwm i Gymru.